Geçen gün internet ulgamyndaky täsin, başga gepleşiklere meňzemeýän bir gepleşik barmy diýen bir sorag aklyma geldi we gözlemäge başladym. Hakykatdanam olar älek gepleşik bar eken. Geliň onda, hemmämiz birlikde bu gepleşige tomaşa edeliň.

Hanymlar we jenaplar, Aklyň dermany atly gepleşige hoş geldiňiz! Sag boluň, sag boluň. Sag boluň. Sag boluň. Bu gün gepleşigimiziň ilkinji sanyny sizlere hödürleýäs. Bu gepleşigimizde sizden gelen soraglara jogaplarys. Taýyn bolsaňyz mikrofonymy size uzadyp, gepleşigimize başlalyň.
Salam. Men şeýleräk bir problema bar. Men kitap okanymda hemişe ünsüm başga bir ýerde bolýar. Telefonda meselem biri ýazylmyka, ýazmalymyka, näme bolaka diýip pikirlenip otyryn we okan sahypam uje meniň ýadymdan çykyp gitýär. Şonuň üçin bir sahypany näçe gezek okamaly bolýar? Indi bir maslahat berseň näme edip bolýar şony? Seniň bu soragyňa şeýle maglumatlar bilen jogap bereýin. Şu wagt dünýäde günde ortaça üç sagat on bäş minut telefon ulanylýar. Ýöne bu käbir ýurtlarda bäş, on sagada çenli çykyp bilýändir. Şuny bilmegiňizi isleýän, telefonlary eger-de dogry ulanmasak, onda telefon bizi ulanmaga başlar. Birnäçe ýerde ýazylan makalalara we geçirilen gözleglere görä, telefon hassalygyndan dynmagyň usullary şulardyr. Telefonyňyzy we internet ulanýan wagtyňyzy çäklendirmek üçin birnäçe programmalary bardyr. Bu programmalarda belli bir wagtda telefon ulanjak, belli bir wagtda internete girjek diýip özüňiz wagt gurap bilýärsiňiz. Bu ýagdaýda belli bir wagtyň daşynda telefonyňyzy ulanyp bilmersiňiz. Ýatjak wagtyňyz telefonyňyzy öçüriň ýa-da uçar tertibine alyň, ýagny polýod alyň. Möhüm bir habar gelse näme bilmäýinmi diýip bilersiňiz? Biliň, ol habar hiç ýere gidenok, irden turan wagtyňyz okarsyňyz. Ýöne edil turan wagtyňyz däl, birazjyk soňrak okaň. Irden ýataňyzda wagtyňyz oýanyp, ilkinji bolup telefony ellemäň. Eger-de ellän ýagdaýyňyzda ol günki siziň energiýaňyz peselder. Bu sebäpden irden oýanyp başky işleriňizi ediň, soňra telefony elläň. Irden oýanyp eder işiňiz ýok bolsa, bir sahypa hem bolsa, kitap okaň. Meditasiýon ediň, maşk ediň. Ýagny gepiň tümmegi irden oýanyp telefony eliňize almaň. Bilýän telefonyňyzy öçür diýmek aňsat ýöne etmek kyn. Aslynda munuň bir aňsat ýoly bar. Özüňiz bagly galyp biljegiňiz bir maksadyňyzy belläň. Meselem on bäş minutlyk ýöreýşe çykyp bilersiňiz ýöne unutmaň telefonyňyzy öýde goýup gidiň. Öwrenişeniňizden soňra bu wagty ýigrimi minutdan otuz minuda bir sagada çenli çykaryp bilersiňiz. Işiň syry başda az zat etmek. We özüňizi rahat duýan wagtyňda etmekdir. Kitap okaýan wagtym aklyma başga pikirler gelýär-de, näme etmeli bolaryn men? Bu maňa gowja roman kitaby maslahat berseňiz ýediň gülerdi. Sesler, pikirler, bu başga zatlar, bir işe üns berjek wagtymyz elbetde ünsümizi bölýär. Bu ýagdaýy ortadan aýyrmak üçin ediljek zatlary şeýle aýdyp geçeýin. Size täsir etjek, daşardan gelýän zatlary ýok etmeli. Açyk duran telewizor we daşardan gelýän sesler biz kitap okaýan wagtymyz biziň ünsümizi bölýändir. Onuň üçin özüňize laýyk ýer saýlap alyň. Şol bir wagtyň özünde birden köp iş etmeli däl. Kitap okaýan wagtymyz telefonymyza bir sms geler we oňa serederis. We yzymyza gelenimizde nirde galdygaý diýen soragy özümize sorap bilýäs. Bu bolsa biziň kitaba bolan ünsümizi sowadyp bilýändir. Şonuň üçin ünsümizi goralyň. Kitap okaýan wagtymyz telefonymyzy sessiz alalyň ýa-da başga bir otaga goýalyň. Dogry yşygy tapalyň. Kitap okaýan wagtymyz depeden gelýän yşyklar biziň ünsümizi bölýändir. Bu sebäpden göni sahypany ýagtylandyrýan yşyklar ulanalyň. Gözlerimiziň guramanyň öňüni alalyň. Telefondyr kompýuterleri köp ulanýan kişilerde görülýän ýagdaýdyr bu. Gözümiziň guramanyň öňüni almak üçin gözlerimizi ýygy-ýygydan ýapyp-açmalydyr. Kitap okaýan wagtymyz kitap bilen gözümiziň arasynda iň azyndan ýigrimi santimetr uzaklyk bolsun. Kitap okamaga taýynlanýan wagtyňyz size gerek bolan zatlary, meselem, bellik etmek üçin depderdir ruçkalar eliňiziň ýanynda bolsun. Hanymlar we jenaplar, bu ýerde size bir kitap maslahat bermekçi. Bu kitabyň ady Ýöremegiň pelsepesi. Bu kitabyň türkmençe terjimesi ýokdur elbetde, ýöne başga dillerden alyp okap bilersiňiz. Kitap How to Crawl Bu kwiziň ýagdaýynda näme etmeli bolaryn? Bir maslahat berseňiz.
Hünärmenlere görä, kitap okaýan wagtymyz ukymyzyň gelmeginiň birnäçe sebäpleri bolup bilýändir. Meselem, kitap okama agşam sagatlarynda ýa-da ýadaw wagtymyz we energiýamyz köp ulanan işlerden soňra ederis. Bu pursatlar, esasanam, özümizi ýadaw duýýan wagtymyzdyr. Diwana geçeris. Elimize kitap alyp, o kitaby okamak isläris. Bir tarapdan bedenimiz rahatlaýar, myşsalarymyz gowşaýar we beýleki tarapdan-da ýadawlyk basdyrýar. Bu ýagdaýda ukymyzyň gelmezligi üçin etmeli zatlarymyz şulardyr. Kitap okajak ýerimizi gowy saýlamaly. Stolda oturan ýeriň ýa-da oturýan ýeriň rahat bolsa, onda seniň ukyň gelmegine sebäp bolar. Kitap okamana başlamadan öň maşk etmek hem ukymyzyň gelmeginiň öňüni alýar. Köpimiz kitaplary agşam okaýarys. Ýöne ýadaw bolanlygymyz üçin derrew ukymyz gelýär. Bu sebäpden irdenler kitap okasak has gowy bolar. Eger-de kitap okaýan ýeriňiz ukyňyzy getirýän bolsa, onda penjiräni ýa-da gapyny açyp içerisiniň howasyny täzeläň. Ýanyňyza çaý ýa-da kofejagaş alyp ýa-da arkada ýuwaşjadan çalýan sazjagaş bilen kitap okap bilersiňiz. Ýene-de başga bir usullaryň biri-de kitap okamaga başlamadan öň ýöreýşe gidip gelmekdir. Mähriban tomaşaçylar, bu ýerde-de size ýene-de bir kitap maslahat bermekçi. Bu kitap Jorj Orwelliň Animal Farm, ýagny türkmençä terjime edilende Haýwan fermasy atly kitaby. Gaty gowy kitap, okamagyňyzy maslahat berýän. Geliň indi bolsa, indiki soragymyzy alalyň. Kitap okajak bolýan-da, gaty ýaltanýan. Nähilidir bir düşnüksiz güýç meni bu işden yza çekýär. Eýsem, men bu ýagdaýda näme edip bilerin? Bu işde maňa kömek edip bilermisiňiz? Kitap okamak ýaltalygymy ýeňmegim üçin maňa nähili kitaplary maslahat berip bilersiňiz? Kitap okamak ynsanyň özüne edinip biljek iň gowy endigidir. Ýöne köp kişiler, Kitap okajak bolýan-da, bu bolýar-da, bu bolýar diýip, yňňy-pyňňy edip, her hili bahanalar döretýärler. Häzir siz aýtjak zatlarym tertipli ýerine ýetirseňiz, onda siz kitaba bolan söýgiňizi has hem güýçlendirip bilersiňiz. Ýagny, kitaba bolan ýaltalygyňyzy ortadan aýryp bilersiňiz. Inçe bir kitap, žurnal ýa-da gazet hem bolup biler. Bu endege başlamak üçin başda inçe, ýagny galyň bolmaýan kitaplary saýlamakdyr. Gündelik endik ýagdaýyna getirmekdir. Hiç arakesme bermeden on bäş müň hökmany suratly kitap okaň. Bu on bäş mundyň içinde hiç zada üns bermäň, diňe kitaba üns beriň. Gün geçdikçe bu endiň wagtyny uzaldyň, ýigrimi munut, otuz munut, kyrk munut, bir sagat, näçe uzaldyp bilseňiz, siziň üçin gowy bolar. Bir kitaby başlaňda ýadadyňmy? Ýa-da ol kitaby gutaryp bilmerin diýip gorkamy ýerdiň? Gorkma. Ol bir adaty zatdyr. Bir kitaby okamakdan ýadaýan bolsaňyz, ol kitaby gaýta-gaýta okamagyň bir geregi ýokmyka diýýän. Bu sebäpden başga bir kitap alyň we o kitaby okaň. Okaýan kitaplaryňyzy okap bolanyňyzdan soňra ýa-da okamaga başlamadan öň sosial media sahypalaryňyzda paýlaşyp bilersiňiz. Ol ýerdäki ýakynlaryňyz size gowy sözler ýazsa, siziň höweslenmegiňize kömek eder. Bir gün hem bolsa, näme bolsa bolsun, kitap okamak endigiňizi bozmaň. Halamaýan zadyňyzy okamak üçin özüňizi kösemäň. Ilkinji başda daşary ýurt dilli we köne dilli kitaplar saýlap almaň. On bäş minutlyk kitap okamak endigiňizi bir gün soňra otuz minut, altmyş minuta çykarmak üçin synanyşmaň. Bu siziň her hili bahanalar tapmagyňyza sebäp bolar. Hemewagt ýanyňyzda bir kitap bolsun. Gün içinde köp iş etmeýän wagtyňyz bardyr elbetde. Meselem, nobata durýan wagtymyz, syýahat edýän wagtymyz köpimiz telefonlarymyza oýnaýarys ýa-da içimiz gysyp geçýär. Bu sebäpden bu boş wagtlarymyzy peýdaly ulanmak üçin elmydama ýanymyzda kitap göterelim we kitap okalyň. Kitap okamak ýaltylygyndan dynmak üçin inçe kitap bilen başlap bilersiňiz diýipdi. Ýaňky aýdyşym ýaly, Jorj Orwelliň Animal Farm kitabyndan başlap bilersiňiz. Ondan soňra Jorj Orwelliň bir müň dokuz ýüz segsen dört atly kitabyny hem okamagyňyzy maslahat berýän. Gaty gowy kitap. Mähriban tomaşaçylar, bu gepleşigimiziň hem soňuna geldik. Gynanmaň, gynanmaň. Indiki gepleşikleri nesip bolsa ýakyn wagtda dowam ederis. Size şu taýda bir zat aýtmak isleýän.